li jinsab fil-Biblijoteka Nazzjonali ta' Malta. Jiġbor fih informazzjoni dwar il-qtil ta' Kavallier minn Kavallier ieħor, Fra Vincenzo d'Anastagi, maqtul mill-Kavallier Martin de Sarria. Iva, proprju dak li bena l-Knisja ta' Sarria fil-Floriana. Din il-knisja żgħira da sallum magħrufa bħala l-knisja ta' Sarrija. Sarrija dak il-kavallier li kien akkużat bi qtil. Biss x'wassal għal dan id-delitt. Dan id-dokument huwa bażiku u fih insibu ħjiel dwar il-ħajja soċjali tal-kavallieri ta' dak iż-żmien, iż-żmien ta' wara l-assedju. Nhar l-4 ta' Settembru 1586, Illum, ukoll inqara r-rapport kontra Fra Martin Sarria u Fra Michele Rada. Mixlija bil-qtil miżerabbli tal-mejjet Fra Vincenzo Anastaghi. X'kien wassal għal dan il-qtil bejn żewġ kavallieri magħrufa? Vincenzo d'Anastaghi kien magħruf għall-qlubija tiegħu fi żmien l-assedju. u l-Kavalier de Sarria għall-ġenerożità tiegħu ma' min hu batut u għall-bżulija biex josserva r-riti reliġjużi. Imma min kienu dawn iż-żewġ kavallieri? Vincenzo d'Anastagi kien iben Giovanni Battista di Moriotto di Anastagi, u Jacopa Pauli di Ser Jacobi minn Perugia. U maħsub li huwa twieled fl-1531, sena wara li l-Kavallieri ġew Malta. Vincenzo d'Anastagi kellu 32 sena meta daħal mal-Ordni ta' San Ġwann. Id-dħul ta' d'Anastagi mal-Ordni ma kinitx faċli. Huwa kellu jidher quddiem l-imħallef tal-Qorti tal-Ordni biex juri li hu verament kien ġej minn familja nobbli. Sempliċi. Ikteb lill-familja tiegħek u għidilhom jibagħtulek id-dokumenti neċessarji u ċ-ċertifikati tat-twelid tal-antenati tiegħek. Sa minn meta l-ewwel membru tal-familja tiegħek ġie maħtur nobbli, u dan għandu jsir u ċċertifikat minn nutar, li jiddikjara li l-kopji taċ-ċertifikati huma veri, u ċ-ċertifikati minnu nnifsu. U jekk hemm bżonn, itla' inti stess peruġa. U dwar jekk kinitx b'qagħda ta' saħħa u jekk għandhiex ħiliet neċessarji fid-dixxiplina militari. Dak ħalli f'idejja. Għandi kuntatti fil-militjar u ħbieb fil-mediċina. Inti ħalli f'idejja. Ebilha. Inti l-qagħda monetarja tiegħek tajba, hux? Sa sena wara, D'Anastasi kien irnexxielu jippreżenta d-dokumenti meħtieġa, għax f'Mejju tal-1563 ipprofessa mal-Ordni ta' San Ġwann. Skont kif ħallew miktub Giacomo Bosio u Francesco Balbi di Carreggio, minn hemm beda juri qlubija kbira. Malli l-Maltin stemgħu jgħajtu, Itlaq iġisib il-ċejlu, Lil Luqa u lil Karlu u lil oħrajn biex imorru jgħinuhom. Int l-aħjar ibqa' hawnhekk ħa naraw se jiġri, għax jaf jinbidel kollox u tkun tista' tiġi tavżana. Inti stenna ftit ieħor. Vincenzo D'Anastagi jissemma l-ewwel darba fl-attakk li kien sar fuq it-Torok qrib il-Mosta. Numru ta' Maltin ħajru lit-Torok jattakkaw. Dawn mexxewhom min-naħa l-oħra tal-Mosta. Numru ta' suldati u kavallieri taħt it-tmexxija ta' Vinċenzo d'Anastasi kienu hemm moħbijin jistennewhom u qabżu fuqhom. Għamlu massakru minn xi mitej Tork. Fost il-Maltin flimkien ma' Fra Vinċenzo kien hemm Ċejlu Tonna, Luqa Briffa, u Carlo Daula. Fra Vincenzo D'Anastagi semma wkoll fil-ġrajja ta' meta minn kull Malti li kien ħarab li xi torok talab lajnuna ta' D'Anastagi u ħabib li kellu miegħu. Kavallieri, ejnuni ħasra. Attakkawna torok Iva kkalma. X'ġara eżatt? Konna konna qegħdin fl-għelieqi tagħna. Jiena, ħuti l-irġiel, in-nisa tagħna u t-tifla ta' 14-il sena. F'daqqa waħda qabżu fuqna t-torok u arrestawna. Rabtuna u ġaluna nimxi magħhom. Wieħed mit-torok jew x'ta' kelb li hu. Qabad il-binti minn qadda u rida timxi miegħu. U ħaduna ħaduna fl-għerien tal-imtaħleb. Dak il-wiċċ ta' kelb ta' Tork, dak li qabad il-binti, daħħala sa ġewwa nett tal-għar u beda jitħaq u jinki. Jew wiċċ ta' kelb. Miskina binti. Fi minnhom smajtajta kbira. Irvellajt! U ħadd ma seta' jżomni, bdew jaqbżu fuq u jippruvaw jorbtuni u jsawtuni ma' Waqaft. Dawk it-torok marru biex isawtu l-Maltin l-oħra. U jiena, jiena provajt ninħall. U rnexxili, u rnexxili u ndunaw bija bdew jiġru warajja. Imma ħrabtilhom. Li mar, Don Vincenzo, jiena ħammur għall-għajnuna. Jien ħammur nara fejn u l-ar. Kif insib l-ar, nistennew sħabna u nattakkaw. U jekk, jekk jirnexxilkom taqbduh, Tibżgħux. Ħalluh f'idi. Jekk imqar refa' seba' wieħed fuq binti, tibżax. Is-swaba ta' idejh u ta' saqajh, wieħed wieħed naqtagħhomlu, u mhux dak biss naqtagħlu, kollox! Meta D'Anastagio u sħabu waslu fl-għar, sabu lit-Tork mat-tifla. It-Tork ma riedx iħalli t-tifla f'idejn missierha. Għalhekk qatilha, u mbagħad qatel ruħu b'idejh. Kulma nqabdu ħajjin f'dan l-attakk kienu tmien torok biss. Għadda l-assedju u għadda żmien. Issa Fra Vincenzo D'Anastagi kien mobbi b'responsabilità oħra. Minħabba l-biża' ta' xi attakk ieħor mit-Torok, Fra Vinċenzo intgħażel biex jgħaqqad truppa ta' suldati mill-Italja. Issa meta kien l-Italja, Fra Vinċenzo d'Anastagi ltaqa' mal-pittur famuż El Greco, li pinġieh fl-inkwatru famuż. Dan seta' ġara meta kien Malta fi triqtu minn Ruma għal Spanja. Nafu fiż-żgur li dan l-inkwadru kien pinġieħ bejn l-1571 u l-1576. Fl-1581 inqala' tilwim fi ħdan l-Ordni li nqasam fi tnejn, dawk li żammow mal-Gran Mastru Lacassière li ġie mitfugħ il-ħabs u dawk li żammow ma' Fra Mathurin Lescot Romegas li beda jmexxi l-Ordni minfloku. Dan Astagi baqa' leali lejn Lacassière u għenu jerbaħ postu jerġa' jsir Gran Mastru. Minn hawn beda l-inkwiet li wassal għall-mewt tal-Kavallier Vincenzo d'Anastagi. Min kien li qatel il-Kavallier d'Anastagi? Ġew akkużati bil-qtil żewġ Kavallieri. Il-Kavalieri Fra Martin de Sarria u Fra Michele Rada. Fuq Fra Vincenzo d'Anastagi nsibu informazzjoni, iżda fuq Fra Michele Rada ftit li xejn. Martin de Sarria kien kavallier Spanjol u kien meqjus bħala kavallier eżemplari. U kien magħruf ħafna l-qalb tajba li kellu u għall-karità li kien jagħmel. Dan il-ġest ta' ġenerożità min-naħa tiegħek huwa rakkomandabbli. Il-Gran Mastru huwa rikonoxxenti lejk, Fra de Sarria. Dan huwa dmir. U agħti t-tislijiet tiegħi lill-Eċċellenza Tiegħu l-Gran Mastru. Fl-1583, Huwa kien offra ħames mitt skud bħala għajnuna lil dawk li kienu salvaw mix-xwieni tal-Ordni ġewwa Venezja, u fl-1585 huwa bena minn butu l-knisja ta' Sarria fil-Floriana. Illum, il-knisja ta' Sarria hi differenti minn dik li kien bena l-Kavallier Sarria stess. Fl-1676, il-knisja oriġinali kienet ġiet imwaqqa u minflokha nbniet dik li hemm illum fuq diżinn ta' Mattia Preti. Biss xorta sal-lum għadha tissejjaħ il-Knisja ta' Sarrija. Fra Martin de Sarrija kien ħa sehem fil-Battalja ta' Lepanto li kienet intrebħet mill-Insara. Il-galera kapitana kienet waqgħet f'idejn it-Torok u 40 kavalier kienu ġew maqtula. Minkejja li Fra Martin kien ferut gravi, huwa rnexxielu jissalva. L-inkwatru li kien hemm fuq l-artal tal-Knisja Oriġinali ta' Sarrija li kien hemm fil-Floriana u li llum jinsab fil-Mużew Marittimu kien ex voto ta' din il-ġrajja. Fil-pittura ta' Antonello Riccio, naraw Kavallier Commendatore quddiem il-Verġni Marija u żewġ qaddisin oħra jindokraw il-flotta tal-Ordi waqt li din qed tattakka dik Torka. Kemm Fra Vincenzo d'Anastagi u Fra Martin de Sarria kellhom karriera simili u komda U t-tnejn kellhom it-tajjeb u l-ħażin tagħhom. It-tnejn xtaqu pożizzjoni għolja fit-tmexxija tal-Ordni. Ftakar li jiena kont urejt qlubija kbira fl-assedju. U dan barra l-fatt li jien dejjem kont leali lejn il-Gran Mastru leġittimu La Cassière. Il-Gran Mastru iqis dan bħala ġest leali min-naħa tiegħek u li jistħoqq l-uġigħ. Napprezza. U naf li l-Gran Mastru dejjem kien rikonoxxenti lejja. Ħalli f'idejja. Jien naf xi trid. Issa nkellem lil min għandi nkellem. U hekk ġara. Il-Kavallier Vincenzo D'Anastagi inħatar bħala kaptan tal-Galera Kapitana, pożizzjoni għolja u li ġġib ġieħ. Fra Martin de Sarria ma kien ser jaċċetta li ma jkunx rikonoxxut. u mogħti ħatra għolja wkoll. Kunsillier, b'umiltà infakkrek fil-ġid kbir li jien għamilt, kemm mal-Ordni kif ukoll mal-fqar. Naf u napprezza. Li tapprezza huwa tajjeb, iżda Il-Gran Mastru jrid japprezza wkoll. Nifhmek u naf li għandek raġun. Jiena naf kemm int kont ġeneruż matul is-snin u naf ukoll li dejjem żammejt mar-regoli u li kont ta' eżempju għal kavallieri oħra. Naċċertak li se nagħmel minn kollox biex tieħu dak li jixraqlek. Ħalli fidejk. U bekk il-Kunsill tal-Ordni ta' lil Fra Martin de Sarrija il-ħatra ta' kaptan ta' galera tal-Ordni. Kien hemm biss ġimgħa bejn iż-żewġ ħatriet. Ha! Għalqulek ħalqek b'daqsxejn ta' xaluppa. Tgħid mhux xi gran galera kapitana. Dejjem tiftaħar li pinġik dak, El Grego. Biċċa pittur Spanjol. Opportunist dak li int. Tipprova takwista xi ħaġa biex forsi xi ħadd ikun jaf bik, għax qbih ħadd ma jaf bik. U bekk iż-żewġ kavallieri magħrufa u ta' dinjità jispiċċaw bl-inkwiet. Konsegwenzi ta' mewt għal wieħed u l-qorti għall-oħrajn. Il-Gran Mastru Verdal li kien iqis lilu nnifsu kardinal, rrid ikun ċert eżatt x'ġara. Eċċellenza, il-kadavru tal-Kavallier Vincenzo D'Anastagi ġie deportat lejn Perugia U wara ċ-ċerimonji mistħoqqa lill-Kavallier bħal Fra Vincenzo, huwa ġie midfun biex jistrieħ għal dejjem. U issa? Il-Kunsill qed jistenna l-ġudizzju u l-aħħar kelma mingħandek biex tikkonferma s-sentenza ħalli nipproċedu. Għalkemm ma hemm l-ebda dubju dwar il-ħtija ta' Fra Michele Rada u Fra Martin de Sarria f'dan l-omiċidju, danakollu Għandi bżonn nirriċerka u niżen bir-reqqa l-imġiba tagħhom tal-passat ta' dawn iż-żewġ Kavalieri tal-Ordni. Eċċellenza, int trid tiddeċiedi kif għandna nipproċedu. Se nitlob li nkunu prudenti, prudenti ħafna. Irrid nieħu parir fuq kollox u kulma ġara biex tanaqqas inkun nista' ngħid li ma sar l-ebda żball. Għalhekk għalissa ser ikun hemm sospensjoni temporanja tal-penali ħalli nkun nista' nieħu deċiżjoni. Eċċellenza, hawn għandek il-verbal tal-ġuri li fih għandek issib id-dettalji kollha tal-proċessus, li int bħala Gran Mastru Għandek aċċess totali għalih. Grazzi. Biss fl-aħħar ittieħdet deċiżjoni. Deċiżjoni meqjusa. Bħalma jiġri dejjem, Il-manuskritt tal-verbal tal-proċess qatt ma nstab. Għax każ bħal dan mhux xieraq jibqa' jissemma fl-istorja. Għalhekk ġara dak li dejjem jiġri. Il-verbal tal-proċess tal-Kavallieri de Sarrija u sieħbu ġie distrutt. Fra Michele Rada ġie mkeċċi mill-Ordni f'Jannar. Iżda nsibu li fl-1598 huwa reġa' daħal mal-Ordni ta' San Ġwann u ħadem flimkien ma' sieħbu Fra Martin de Sarria. It-tnejn kienu ta' spiss jitlgħum u jiġġieldu ma' kavallieri oħra u kienu jispiċċaw itellgħuhom il-qorti fuq affarijiet żgħar. Ma nafu xejn aktar dwar dawn iż-żewġ kavallieri. Referenza għalihom tispiċċa bil-mod fix-xejn. Iżda meta tissemma l-knisja ta' Sarria, magħha hemm marbut id-destin ta' Fra Vincenzo d'Anastagi, Fra Michele Rada, Fra Martin de Sarria u tal-pittur famuż El Greco, li kien daħal fl-istorja wkoll. Biss xorta tibqa' l-mistoqsija. Fuq kollox, il-Kavallier de Sarria kien hu l-qattiel tal-Kavallier d'Anastagi jew le?